Afei yɛrebesua ɔkwan a yɛbɛfa so adum gya a afiri aseɛ no. Yɛasua deda sɛ ɛsɛ sɛ nneɛma nnan a. Saa nneɛma nnan yi ne agyahyedeɛ, deɛ buroni frɛ no fuel no, afei ɔhyew a ɛno nso ɛyɛ heat, oxygen a yɛfrɛ no sɛ nkwa mframa, ɛnna afei chemical nkɔ ɛɛ chemical chain no a ɛyɛ chemical nkɔnsɔnkɔnsɔn no, ɛɛ yɛka no sɛ chemical chain reaction no a ɛkeka bɔ mu ma agyahyeɛ ba no. Afei yɛrebɛsua akwan horoɔ nnan a yɛbɛfa soɔ adum gya. Buroni bɛfrɛ no sɛ method of extinction. Yɛwɔ deɛ ɛdi nkan paa a yɛfrɛ no sɛ akɔnkyen. Agyahyedeɛ a ɛyɛ agyahyedeɛ no aduane no anaa ogyahyeɛ no aduane anaa ne farebae no, yɛbɛtumi atwe afiri hɔ anaa yɛayi afiri hɔ. Na sɛ yɛyɛ saa deɛ a, na kyerɛ sɛ yɛrekyere agya no kɔm. Akɔnkyerɛ no bɛma gya hyeɛ no ayɛ dɛn? Adum. Enti berɛ a te sɛ yɛde mmabaa kua bokyea mu gya na yɛde aduane si so na ɛrehyeɛ no, na yɛpɛ sɛ yɛte gya no ahoɔden so. Wobɛhu sɛ wo maame asoma wo Kosua anaa Kwame kɔtwetwe mmabaa no bi yɛ dɛn? firi gya no mu. Sɛ wotwetwe mmabaa no bi firi mu a, na ɛkyerɛ sɛ worekyere gya no kɔm, nti wobɛhu sɛ gya no ankasa ayɛ dɛn? Adum. Afei yɛn maamenom a mowɔ akuraase a yɛdɔ mfuo ne adeɛ no, sɛ yɛdɔ afuo no wie a, Ɔbɔadeɛ nyansa a ɔde maa yɛn maamenom ne yɛn papanom no, wohu sɛ ansa na ɔde gya bɛto afuo no mu no, na wapam afuo no ano nyinaa. Saa adeɛ no a yɛyɛ no sɛ abɔdeɛ mu no nyansapɛ no kyerɛ sɛ yɛyɛ saa na yɛakyiri gya no deɛ ɛkɔm a Buroni frɛ no fire belt nti. Ɛba saa a, ɔde gya no to mu a, Esiane sɛ ɔne obi na ɛbɔ hyeɛ na nipa no adɔ koko afuo anaa ɔnɔn afuo bi a ɛda hɔnom a wɔdidi mu dada na egya no nkɔhye no no nti no, egya no dɛre ara na ɛduru baabi a aprɛprɛ a yɛfrɛ no sɛ yɛapam afuo no ano no a na egya no ankasa ayɛ dɛn? Adum. Ɛno nyinaa nsa na ɛkyerɛ sɛ yɛrekyere egya no deɛn? Ɛkɔm. Afei yɛwɔ deɛ ɛtɔ so mmienu a yɛfrɛ no sɛ nkatasoɔ. Nkatasoɔ no, Buroni frɛ no smoldering. Eyi yɛ ɔkwan a yɛfa so yi oxygen a ɛrefita egyahyeɛ no mu no anaasɛ ɛrema egya egyahyeɛ no ahoɔden no afiri hɔ. Wobɛtumi nso de CO a ɛyɛ mframa a yɛde dum gya no anaa aduro esiam no a ɛyɛ dry chemical powder a extinguisher no de adum no. Ɛno no ɛkata egya no so. Wobɛtumi nso de egya kuntu anaa kuntu a afɔ akata saa egya a ɛte saa nso soɔ na ɛba saa a egya no ɛbɛyɛ dɛn? ɛbɛdum. Afei yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ nnwodwoeɛ. Nnwodwoeɛ no yɛ cooling, buroni frɛ no cooling. Wobɛtumi de nsuo adwodwo baabiara a ɔhyew no wɔ no a ɛma egya no kɔ soɔ no. Ɛba saa a, egya no ɛbɛdum. Ɛno nti wobɛyi deɛ yɛfrɛ no hyew no ayɛ dɛn afiri hɔ wɔ aberɛ a wode nsuo, ɛno yɛde nsuo nko ara na ɛyɛ dɛn, ɛyɛ saa adwuma no. Ahaa, nti yɛnhyɛ no nso saa. Anaasɛ foam no a ɛyɛ ahuro no tumi de di saa adwuma no ma no yɛ yie. Afei deɛ ɛtɔ so nnan ne sɛ worete nnuro twakadie nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu no nti berɛ a wobɛtumi ayɛ eyi no na ɛneɛ na wayi egyahyedeɛ afiri beaeɛ a egya bɛtumi atɔ no mu anaasɛ woretete egyahyedeɛ ne beaeɛ a ɔhyew wɔ no ntam. Sɛ wotumi yɛ yei deɛ a ɛneɛ na kyerɛ sɛ me nua wawie koraa because ɛba saa a Ɛno deɛ na broni bɛfrɛ no sɛ total safety no wa ensure nti ɛno nso yɛnhyɛ no nso. Nti yɛ dan mu, yɛ adwuma bia, baabi a yɛwɔ no yɛnhwɛ sɛ nneɛma a egya tumi tɔ mu ma no dɛre ma no yɛ yie no yɛmfa mmɛne baabi a egya hye wowɔ te sɛ ebia yɛ curtains yɛmma no mma na ɛmmɛkata baabi a socket wɔ anaasɛ extension cord yɛ dɛn ɛwɔ anaa baabi a yɛsɔ gya te sɛ yɛwɔ gyaade a yɛmma yɛn kɛhyereɛ ne yɛn towuronom no nyɛ dɛn? Ɛmmra mmɛduru baabi a egya no a yɛasɔ no wɔ no. Ɛba saa a, na kyerɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho ban. Afei nso, yɛbɛhwɛ eh, kwan a yɛafa so adum gya awie no, yɛnhwɛ egya dumdeɛ ahodoɔ no nso. Egya dumdeɛ no ne deɛn a Buroni frɛ no extinguisher no. Ɛyɛ toa ketewaa bi a yɛde aduro anaasɛ egya dumdeɛ agu mu sɛ ɛbɛyɛ a yɛde bɛdum egya nkete nketewa a afei na ahyɛ aseɛ, egyadumdeɛ a wobɛtumi de akɔ ha aba ha no, ɛsɛ sɛ obi, ɛnsɛ sɛ obiara bɔ mmɔden sɛ ɔde bɛdum egya nketewa anaa akɛseɛ. Egya nketewa a afei na afi aseɛ na yɛde egyadumdeɛ ayɛ dɛn? Ɛdum no. Na mmom egya akɛseɛ a ahyɛ, agye nsamu anaasɛ anyini akɔ soro no deɛ, yɛ, yɛtu fo sɛ mɛmfa egyadumdeɛ nketewa yi bi nyɛ dɛn? Nkɔgyina ho. Ɛberɛ, saa berɛ no deɛ na ɛwɔ sɛ wofrɛ odumgyafoɔ no ne wɔn ba no bɛyɛ wo mmoa. Yɛnhyɛ no nso. Ɛsɛ sɛ adwumawura anaa efiewura biara bɔ mmɔden tɔ adwadumdeɛ bɔ ne fie. Afei nso, ɛsɛ sɛ adwumayɛfoɔ hwɛ hunu berɛ biara sɛ nneɛma a wɔde dum gya nyinaa yɛ adwuma sɛdeɛ ɛfata. Ɛsɛ sɛ adwumayɛfoɔ no bi nya nteteɛ a ɛbɛma wɔde egyadwumdeɛ no ayɛ adwuma pɛpɛɛpɛ wɔ wɔn adwuma mu. Kyerɛkyerɛ egya mu de kyerɛ adekodeɛ a ɛredɛreɛ no. Ɛsɛ sɛ egyadwumdeɛ a ɛwɔ efie biara mu anaa adwuma biara mu no tumi dwum egya a ɛbɛtumi adɛreɛ wɔ saa beaeɛ no mu. Sɛdeɛ yɛdi kan suaeɛ no, adendenne egya no bi sɛ ebia dua, krataa, ntoma ne nea ɛkeka ho no, yɛahunu dada sɛ ɛwɔ sɛ yɛde nsuo na ɛyɛ dɛn? Ɛdum saa egya ahodoɔ yi. Nsuonsuo gya te sɛ pɛtro, krasin, ngo ne nea ɛkeka ho no, ne afei mframa gya, sɛ ebia aduanenoa deɛ te sɛ LP no, LP gas no, acetylene, butane ne nea ɛkeka ho no, yɛahunu sɛ ɛno nso ɛwɔ sɛ yɛde ahuro na ɛyɛ dɛn? Ɛdum no a ɛyɛ foam. Afei egya a anyinam ahoɔden wɔ mu no, ɛno deɛ yɛaka sɛ saa, kae sɛ mɛmfa nsuo nyɛ dɛn, nkɔ nkɔgu so, na mmom ɛɛ wobɛyi anyinam ahoɔden no afiri mu. Sɛ anyinam ahoɔden no wɔ mu nso a, aduro a yɛtumi de dum no ne CO two no a ɛno yɛ mframa a yɛde dum gya ma no yɛ yie no. Afei deɛ ɛtɔ so nnan a ɛyɛ nnadeɛ gya no, sɛ ebia zinconium, potassium, sodium ne nea ɛkeka ho no nso, yɛnhyɛ no nso sɛ ɛno nso yɛde adurosam a Buroni frɛ no dry chemical Powder no na ɛyɛ dɛn? Edum no. Afei sradeɛ a yɛdie a ɛtumi hyeɛ no, sɛ ebia ngo, anwa ne nea ɛkeka ho no nso, yɛnkae sɛ ɛno nso yɛde eh, nkatasoɔ te sɛ adetire wode kata so a, anaasɛ wode deɛ yɛfrɛ no egya kuntu no yɛ dɛn? Ɛkata saa nneɛma yi so. Ne yɛnhyɛ ɛno nso nso paa. Adurosam no yɛ eh, deɛ n'ahosuo yɛ bibire a ɛfrɛ no sɛ blue ɛno. Yɛtumi de saa esam yi dum egya ahoroɔ Iyi nyina bi ma no yɛ dɛn? Eyɛ yie. Ɛno nti yɛka no sɛ Buroni frɛ no multi-purpose fire extinguisher. Egya a asɔ wɔ anyinam ahoɔden nneɛma mu mpo, anka yɛbɛtumi de adum de adum no nanso mpɛn pii no ɛyɛ a na ne nsunsuansoɔ no tumi ma afidie Anaa deɛ yɛde yɛ adwuma no tumi yɛ dɛn? Ɛsɛe. Ɛno nti na ɛyɛ a na yɛmfa ɛno ntae nnum saa gya ahodoɔ no. Ɛbɛtumi asɛe nneɛma no pii nti, ɛsiane sɛ ɛntaa nnwodwo gya no nti no, ɛtumi san dɛre ɛberɛ a CO2 no dum gya no. Ɛno ne deɛ Sɛ wode dum gya no a, entumi nnwodwo no, nti ɛma egya no tumi yɛ dɛn? Etumi san sɔ ɛ ɛsɔ bio. Adurosiam ɛ egya dumdeɛ no tumi ma esum duru nea ɔredum egya no. Ɛkyerɛ sɛ ne nsunsuansoɔ no, ɛyɛ powder no nti. Woahu sɛ wohwie powder gu hɔnom a, na esiam no, anaa wohwie pa esiam gu fam pɛ, na esiam no atu ahanyan hɔ nyinaa, nti woahu sɛ ama wo hwɛ hunu no, na ɛso ayɛ dɛn? Ate, wontumi nhunu adeɛ yie. Nti sɛ wowɔ dan mu a, Ɛyɛ a na yetu fo paa sɛ, O, o, wode saa aduro wei yɛ adwuma na woahwɛ yie. Hwɛ sɛ w'akyiri yɛ dɛ, hwɛ kwan. Nti yɛto deɛ ɛden a, woatumi ayɛ dɛn? Adwane atwitwage wo ho. Afei nso no, ɛtumi ma ebinom home so yɛ dɛn? Ɛte. Afei nso, ɛyɛ a ɛma ɛdan no mu adwumayɛfoɔ no brɛ sɛ mpo wɔbɛtumi adwane ayɛ dɛn? Afiri dan no mu. Nti berɛ a yɛyi, yɛde saa adeɛ no yɛ adwuma nyinaa no, na yɛyɛ dɛn? Yɛyɛ ahwɛyie paa. Ɛyɛ ahwɛ yie. Saa egya dwumdie yi bi na mede ato wo wɔ afidie yi so a wohwɛ no. Nti egya dwumdie no deɛ ɛte sɛ powder anaasɛ esiam no, ɛno na wohunu no wɔ wo mfoni soɔ no. Egya dwumdie a yɛfrɛ no carbon dioxide a ɛno yɛ mframa no, ne ahosuo yɛ tuntum. Saa egya dwumdie yi, ɛyɛ ma anyinam ahoɔden mfidie a egya atɔ mu ɛtumi dum egya a ɛnsɛe adeɛ no. Yɛma efie a egya asɔ mu titiriw no gyaade ɛfiri sɛ ɛborɔ biara nni mu na ɛbɛsɛe ngo anaa sɛ aduane ne deɛ ɛkeka ho no. Sɛ yɛde saa aduro wei dum gya a, yɛnsuro ɛsiane sɛ ɔdum gya no wie a, yɛn aduane no rensɛe, yɛbɛtumi adi wɔ berɛ a ɔhaw biara nyɛ dɛn mma mu. Saa egya dumdeɛ no bi na wohunu wɔ mfonin yi soɔ no. Ha, sei na atɛm bea. Wohunu a, ne nsa no a ɛwɔ hɔ no, ɛte sɛ abɛn a wobɔ. Buroni frɛ no horn. Ɛno na yɛde hwɛ n'ahosuo no paa. Ɛna afei, tɛm bea, wobɛhu sɛ yɛapenti ho no a ɛyɛ tuntum. Nti saa tuntum no a ɛwɔ hɔ no ma wohu sɛ siwo a yɛde redudum gya no na wohunu no. Saa egya-dumdie yi nso a yɛfrɛ no ahuro a buroni frɛ no foam no, n'ahosuo no yɛ nku. Buroni bɛfrɛ no sɛ cream. Saa egya-dumdie yi, ɛyɛ ma Adwasuo a ɛtɔ so mmienu ne deɛ ɛtɔ so nnan no mpo, ɛtumi twe anaasɛ ɛtumi twe oxygen no firi egya no ho ma egya no yɛ dɛ, ɛdum. Nhwɛsoɔ ne pɛtro ne diesel gya. Berɛ a egya tɔ saa nneɛma no mu no, sɛ yɛde ahuro no gu so pɛ, ɛsiane sɛ nsuo mu oduru sen ngo no a egya no da mu no nti, na nsuo no akɔtaa aseɛ na pɛtro anaasɛ ngo ngo no na abɛtaa ani. Nti ɛba saa a, egya no bɛkɔ so ayɛ dɛn? Adɛre. Na mmom ahuro no nso mu wɔ ha sen saa ahonho no. Nti ɛba saa na ahuro no abɛtaa ani na ama ɛ, ɛbɔ ban ma mframa no nnya kwan nyɛ dɛn? Enkofit egya no mu ma no nnɛ. Nti egya no dum. Nti foam egyadumdeɛ no, anaasɛ ahuro no, ɛno nso n'ahosuo na mede abɛto hɔ no a wohu no. Ɛno nso, yɛpenti no saa ara sɛdeɛ mekaeɛ no. Egyasedeɛ a ɛwɔ adwasuo a ɛdi nkan no mu no a ɛno nso yɛ kɔkɔɔ. nsuo nsuo deɛ no nti nsuo egya adwumdeɛ. Saa egya dwumdeɛ yi a ɛwɔ adwasuo ɛyam a adwasuo a ɛdi nkan no mu no, yɛde saa egya dwumdeɛ yi na ayɛ dɛn? Edum no. Saa egya dwumdeɛ yi tumi dwodwo egya paa nanso egya hyedeɛ a ɛdi nkan no na ɛyɛ ma no paa. Foam anaasɛ ahuro no nso ɛyɛ ma egya hyedeɛ a ɛwɔ dwasuo a ɛdi nkan ne deɛ ɔtɔ so mmienu no dwasuo paa nso. Ɛsiane sɛ ɛno nso kuta nnwodwoeɛ because of sɛ nsuo no a ɛwɔ mu no nti no, ɛno nso ɛyɛ ma ɛno. Nsuo gya dumdeɛ no nso na wohu no. Debro no frɛ no sɛ water no. Afei yɛhwɛ saa ɛɛ video yi, saa sini yi yɛhwɛ a yɛbɛhu no sɛ ɛgya dumdeɛ ɛho hia anaasɛ ɛho hia. Ɛno nti berɛ a yɛhwɛ video no yɛbɛhu sɛ Ɛɛ, anka agyanom de reyɛ adwuma wɔ hɔ saa bere no, anka gya no nnye nsa mu. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ, agyanom de a na ɛreyɛ adwuma no, na ebi nni hɔ saa bere no. Deɛ wɔkɔfa baeɛ nyinaa, na ɛnyɛ adwuma. Na afei nso, na ɔmanfoɔ no a wɔwɔ hɔ a wɔrebɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔbɛdum saa gya no nso, na wɔnni nteteeɛ a wɔde bɛdum gya ama no ayɛ yie. Ɛno nti no, wɔantumi ama yɛhwɛ. kar a esi hɔnom no a kar no nyinaa hyeeɛ. Afei yɛnhwɛ video a ɛtɔ so mmienu no. Ɛno nso wobɛhu sɛ beaeɛ a egya no tɔeɛ no yɛ baabi a yɛbu petrol anaa diesel no, yɛbɛka no sɛ filling station. Na saa egya wei, nka yɛde toto deɛ edi nkan no ho a, wotumi sɛ wei ne deɛ ɛyɛ hu paa. Nanso sɛ yɛhwɛ no yie a, Video no mu no, yɛahu sɛ ɔmanfoɔ no a wɔwɔ hɔ no wɔ agyadumdie no bi a ɛyɛ adwuma ɛberɛ a ɛsɛ mu nti wɔfaeɛ no na ɔsan wɔ nteteeɛ a wɔde dum egya kumaa a ɛfiri aseɛ nti no wɔfaeɛ no ara no saa egya no antumi annye nsɛm wɔadum no no nti sɛ yɛde yɛde to nsɛnniiɛ no a yɛbɛhu sɛ egya wei na ɛwɔ sɛ nka ɛgye nsɛmu na afei ɛde ɔhaw kɛseɛ anaa oyiene kɛseɛ ba nanso ɛsiane sɛ yɛwɔ n'akadeɛ wɔ hɔ nti no egya no abrɛ ase koraa wei kyerɛ sɛ ɛɛ ɛberɛ a yɛresua adeɛ no, ɛbɛboa yɛn na yɛahunu deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ ne Agya a yɛmpɛ no ba yɛn nkyɛn a, yɛahunu deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ na yɛde brɛ no aseɛ. Afei, Agya Kuntu. Saa agya, agya dwumdie yi, ɛsɛ sɛ ɛbɛn baabi a yɛde bɛyɛ adwuma. Sɛ ebi a egyaade, deɛ Buroni frɛ no eh, laboratory, anaasɛ nhwehwɛmu bea, ne ɛne mfididwuma mu no, saa agya dwumdie yi ɛwɔ sɛ ɛwɔ hɔ. Ɛyɛ ahoroɔ mmienu deɛ, yɛwɔ deɛ ɛmu yɛ hare ne deɛ ɛmu yɛ duro. Yɛbɛka no sɛ heavy one, heavy duty ne light one. Nti saa nneɛma no mmienu no, yɛwɔ beaeɛ biara ne baabi a ɛwɔ sɛ ɛbi yɛ dɛn ɛwɔ. Yɛde dum gya ma ɛyɛ yie pa ara because ɛno no deɛ ɛboa kata gya no so ma mframa no dwumadie a ɛdie no ɛyi no firi hɔ. Egya kuntu a ɛmu yɛ hare no, yɛde dum egya nketenkete a ɛwɔ baabi a ngo anaasɛ anwa wɔ, ɛne baabi a ntoma rehyeɛ, te sɛ ebia obi a egya atɔ n'ataadeɛ mu anaa ne ntoma mu no, sɛ saa egya kuntun no bi wɔ hɔnom a, wode firi anɔpɛ na kyerɛ sɛ mframa no dwumadi a ɛyɛ die no ayɛ dɛn? Afiri hɔ. Metu fo paa sɛ obi a egya atɔ n'ataadeɛ mu no ntu mmirika sɛ ebia worekɔ akɔtɔ nsuo bi mu, ebia na wokɔtɔ nsuo mu no, swimming pool no wɔ hɔ, wonnim adware. nti ɛbɛfoa wo ama woawu. Nti nea yɛka ne sɛ, egya tɔ obi ataadeɛ mu a, dɛ ɛyɛ paa ne sɛ nipa no nna fam na omunumunu ne ho. Woyɛ saa a, egya no ankasa bɛyɛ dɛn? Ebedum. Egya kuntu no mfonin na wohu no sɛ maame no de redum egya wɔ ha yi. Ɛno nti, ɛhaa. Wahu sɛ ɔrenoa aduane na ngo no a esi so no ankasa egya ayɛ dɛn? Atɔ mu na ɔde egya kuntu no. baa mu saa a wɔde gu so no na ɛbɛma egya no ayɛ dɛ adum. Afei yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ egyaborodeɛ. Saa egyaborodeɛ yi, weinom yɛbɛka no sɛ ɛyɛ minor extinguishing medium. Ɛyɛ egyadumdeɛ nketewa bi a ɛno nso ɛka yɛde ka weinom no ho te sɛ anweanom ne atɛkyɛ nom no n'asefoɔ no. Ɛnom nyinaa yɛ egyadumdeɛ nanso ɛno no yɛ nkumaa. Saa egyadumdeɛ wei no a yɛfrɛ no egyaborodeɛ no, buroni bɛfrɛ no fire beater no, yɛtaa de eyi dum Egya a atɔ wira mu nti bush fires na yɛde saa wei ɛtaa fight no paa. Yɛde eyi oxygen a ɛma egya no dɛre no firi hɔ. Bere a wode ɛbɔ hɔ pawpawpawpaw no na oxygen no ayɛ dɛn? Ɛrefiri hɔ nti ɛbɛma egya no adum. Egyabrodeɛ no mfoni na wohu no wɔ ha no. Woanhwɛ a wobɛka sɛ ɛte sɛ shovel nanso ɛnyɛ shovel, ɛnyɛ sofia na mmom egyabrodeɛ no na yɛayɛ no saa no. Yɛtumi de anwea nso yi oxygen a ɛma egya dɛreɛ no yɛ dɛn firi hɔ, na maka sɛ ɛyɛ egyadumdeɛ nketewa. Ɛno nti, anwea no, bisa wo ho sɛ egya tɔ baabi a, anwea no, dodoɔ sɛn na yɛkɔnya no saa berɛ no na yɛde adum gya no? Na mmom sɛ yɛnya bi wɔ hɔ deɛ a, ɛyɛ a na ɛboa. Na mmom baabi te sɛ baabi a yɛbu pɛtrol, filling station, no, ɛyɛ a na yɛtu fo sɛ saa nneɛma no bi, ɛwɔ sɛ ebi yɛ dɛn, wɔ hɔ. Nti wokɔ filling station bi a, ɛyɛ a hwɛ, Wobɛhu sɛ yɛwɔ bokiti bi wɔ hɔnom a ɛyɛ a na saa nneɛma no bi yɛ dɛ, anwea wɔ mu si hɔ. Wokɔ nhwehwɛmubea, laboratories, a, ɛhɔ nso yɛ a na ebi yɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Esiane sɛ ngo ngo no gu fam no, anaa fangoo no gu fam pɛ, ɛwɔ sɛ wode saa nneɛma no bi yɛ dɛ, anwea no kata so na ama egya biara antumi antɔ saa beae a ɛte saa. Enti, sɛdeɛ mekaeɛ no, egya bokiti no Ɛno bi na wohu na ayi ne mfoni wɔ o ɛɛ yi no soɔ no, mfoni no soɔ no. Yɛde atɛkyɛ nso dum gya sɛdeɛ medi kan kaeɛ no. Ɛno nti ɛɛ berɛ ɛberɛ ɛsɛ mu na wode wei nyinaa bɛyɛ o. Nti egya no tɔ hɔnom saa na ɛhyɛ aseɛ a, ɛyɛ wo na ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ akadeɛ bɛn na mede ka no anaa me nsa bɛtɔ so ntɛm na matumi de ayɛ dɛ adum gya no ama no ayɛ yie. Yɛde ɛberɛ. ne nhamamma mono nso yɛ dɛn? Ɛdi dum gya. Ɛno nso, yɛde boro no sɛdeɛ yɛde gyaborodeɛ no yɛ no ara nti, berɛ a woredum gya no na gyaborodeɛ no bi nni hɔnom no, yɛtumi de saa nneɛma no bi yɛ dɛn? Yɛ ma ɛno yɛ yie. Ɛno nti, mɛpɛ sɛ ɛnnɛ da yi yɛde yɛn adesua yi bɛsi ha, na ɛbere ba mu a yɛasan atoa so. Nyame nhyira baabi a wɔ biara. Nea yɛka ne sɛ, berɛ adesua wei yɛde bɛfa saa kasamfoni yi so anaasɛ ɛɛ YouTube yi so nti ɛyɛ a monsɔskraibe na afei monkyɛ mfa bi mma mo afoforɔ na obiara nya so mfasoɔ ɛsiane sɛ ɛgya di ɛnya kyɛ. Nyame nhyira wo obi a wotie me biara.